Кайсы безне нигъмәтләндерә? Нәрсә безнеке бар бөгенгесе көндә бөтенесен бирде Алла Сүбхәнә Тәгалә. Алла Сүбхәнә Тәгалә адәм баласына ошбу дөньяда да һәм ахирәттә дә яхшылык телидер. Адәм балалары кайчан адашты, дини юлларыннан китте?

610 нчы елларда Пәйгамбәребез кайчан Хира тавында иде, Алла Сүбхәнә Тәгалә Адәм балаларын яратып, Адәм балаларын жәлләп, Адәм балаларына яхшылык теләп, җибәрде Җибрил алейһиссәламне. Җибәрде беренче Коръәни Кәрим аятьләре белә. Пәйгамбәребезгә салләллаһу алейһи вә сәлләмгә ул вакытта 40 яшьләр иде. Һәм Алла Сүбхәнә Тәлә ебәрде Коръәни Кәримне. Кайсы бу дөньяда да бәхет бирә һәм ахирәттә дә бәхет бирә. Дини юлларын өйрәтте. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям 13 ел Мәккәдә, 10 ел Мәдинәдә адәм балаларын туры изге юлга чакырды, дингә өйрәтте. Анын арты 100 ел эчендә дин таралды, Африка җирләреннән алып Китай җирләренә кадәр. Һәм шул Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм вафат булгач, дүрт халифә таралтты динне, Абу Бакр, рады Аллаһу анһу, Умар, рады Аллаһу анһу, Усман, рады Аллаһу анһу, һәм Али, рады Аллаһу анһу, 100 ел эчендә Динне йеткезделәр Африка җирләреннән алып Китай җирләренә кадәр. Һәм 922 нче елларны, 1100 ел элек, ислам дине официальны Болгар җирләрендә кабул ителде. То есть, һиҗри елы буенча 310 нчы елны.

Дин. Дин турында сөйлибез. Ислам турында сөйлибез, мусульманлык турында сөйлибез. Һәм бүген ислам диненең кагыйдәләрен, мусульманның кагыйдәләрен, мусульманныкын кагыйдәләрен әйтәсе киләде.

Җәмият шул сүзләрне беренче кирәгә әйтергә. Бу сүзләр җәмиятем ислам диненә керү. Ислам диненә керергә просто түгел, лә иләһә илляллаһ әйттем дә сё, или бар хәзерге вакытта мин Аллага ошанам, шулай гына тәмам, юк. Кеше кайсы иман сүзләрен әйтә, ул өстенә бурыч алына. Обязательство алына ды. Беренче иман китереп, кеше Аллага ошана. Бар ислам динендә иман баганалары. Ислам динен кагыйдәсе. Ул иман баганалары нәрсә? Аллаһ Тәгаләгә ошану.

Без боларны күрмибез, вот шуңа күрә иман ул була ошану, күрминчә ошанырга. Фәрештәләрне адам баласы күрер качан әҗәл вакыты килгәч. Әҗәлен күргәч, ул аңгарыр, Артымнан килделәр. Дөньям бетте. Китәмен ахирәткә. Халыкка әйткесе келәр, янындагы кешеләргә, балаларына, рукардәшләренә, ләкин Алла Сүбхәнә Тәгалә ул вакытта телен алган булыр. Китапларга ышану.

Да безгә өмет булмады аны күрергә. Ләкин ахирәттә җәмиятен без аны да күрербез. Алла Субхаһу Тәала адам балаларын изге юлга чакырыр өчен дөнья йөзенә ебәргән 125 мең пәйгамбәр. 313 мең рәсүл. Кайсылар чакырган Аллага ышанырга? Аллаһ Тәлә безләрне юктан бар итүгә. Шуңа күрә пәйгамбәрләр дөнья йөзенә килгән, араларыбыздан сайланган, чтобы безгә динне өйрәтер өчен. Һәм Кыямәт көнене, бишенче багана, бердәнбер көнне җәмгыятем бу дөнья бетәр. Төзегән ызбалар да тигез булыр, кигән киемнәр дә юкка бушка чыгар, тәннәребез дә эчереп бетәр, һәм бу дөнья вакытлыча гына. Алла Субхана Тәлә вакытлыча гына яратты Адәм баласы тиеш ушанырга кыямәт көненә. Да бүгенгесе көндә төрле сүзләр бар. Кемдер төрле гадалкага да ушанадыр. Төрле кешенең әйтүенә дә ушанадыр. Шуңа күрә бакча үткәртмә аттылар, 2000 нче елны булыр, кыямәт көнне 12 нче елны булыр. Төрле вакытлар әйтәләр. Ләкин бердән-бер көнне ул йетәр. Булыр, дөнья йөзендә, җәмиятем, бер зат та калмас, без күчәрбез Аллаһ Тәгалә каршына, Аллаһ Тәгалә каршында хисап тотарбыз, нәрсә дөньяда кылдык, ниләр эшләдек. Һәм алтынчы багана, Тәкъдиргә ышану, язмышка. Алла Субхана Тәләнең яратуына. Аллаһ Тәлә теләде, без бу дөньяга килдек. Аллаһ Тәлә ризыкны бирә, кемгә кәпме кирәк. Алла Субхана Тәлә безнең тәкъдиребезне билгеләде, кайчан без үләрбез. Шуңа күрә тәкъдиргә, язмышка ышану. Ислам диненең беренче нигезе иман китерү һәм шул алты баганага ышану. Аллаһыга ышану, Фәрештәләргә ышану, китапларга ышану, пәйгамбәрләргә ышану, кыямәт көненә һәм тәгъдиргә. Кеше боларны укырга тиеш, өйрәнергә тиеш. Һәм икенче җәмгыятем иман китергәч мусульман кеше вот син иман китердең, Аллаһ Тәгаләгә ышандың. Коръәнгә ошандың, пәйгамбәрләргә ошандың. Һәм Аллаһ Сүбхәнә Тәгаләнең бар әмерләре. Икенче мәсьәлә ул ислам диненең биш баганасы. Вот мусульманлыгыңны белгезгең кели, син тиеш шул биш багананы үтәргә. Беренче шулай ук иман, икенче намаз уку, өченче зәкят,

Тиеш булырга. Чөнки бит гөселең юк, тәһарәтең юк, син намаз да укый алмыйсын. Син Коръән дә укый алмыйсын, изге гамәлләреңе дә эшли алмыйсын. Шуңа күрә адам баласы тиеш ничек йөрергә? Мусульман кеше тиеш арупах булырга. Һәм шулай ук җәмиятем иман китергәч, адам баласы тиеш арынырга тәнен һәм икенче

Шуларны эшләсә, мусульман ул иманлы була, на самом деле Аллаһ Тәгаләгә ошанучы буладыр. Лә иләһә илляллаһ Мухаммәдә Рәсүлуллаһ ул теле белә әйткән, йөрәге белә кабул иткән, гамәлләре белә күрсәтә тошты ул мусульман. Бөгенгесе көндә, конечно, аңгарып булмыйдыр. Татарлар бик җиңелчә генә уйлый. Гореф гадәтләре генә татарларныкы калды. Бөтенесе атә имеш мин мусульман. Атясын әйт иман сүзен, иман сүзен дә адәм балалары белмидер. Бар кайсы әйтәдер, мин үземчә Аллаһ тәләгә ошанам. Анын нәрсә аермасы?

Белем алырга бар китаплар, укытучылар, азан ателадыр. Шуңа күрә даже мосульманнар бөгенгесе көндә динен үтәмиләр, өйрәнмиләр. Мосульман кеше беренче бурычы өйрәнергә Аллаһ Тәләгә иман китерәсен, укы, белем ал. Аллаһ Тәләнен бар 99 исме сыйфаты Бүген мусульман үзен әйтәдер, Аллаһ Тәләнен исме сыйфатларын да белми. Бүген кеше үзен мусульман әйтәдер, Коръәнен укый белми. Гореф гадәтләр беләгенә җәмиятем, син җәннәткә керәлмисең. Аллаһ Субхаһу Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Бәкара сүрәсендә 214 аятта, "Исез мусульманнар аз гына гамәл белән җиңел генә җәннәткә керергә исәплисезме?" Шуңа күрә бүген адам балалары гореф гадәтләрендә харамнан тыелмыйча, харам белән яшәп, үзләрен җәннәтле кылдылар. үзләрен мусульман кылдылар. Шуңа күрә мусульман кеше кем ул? Аллаһ Тәләгә иман китерә. Мөмин кеше, җәмият, ул шул кеше кайсы Аллаһ Тәлә юлында тырыша, изгелекләр кылады. Без бу кагыйдәләрне аерырга тиеш без. Кеше, кяфер кеше шул кеше, кайсы Аллаһ Тәләнен кагыйдәләрен инкар ите, намазны инкар ите, зәкятен, хаҗын, уразасын, атә болар дөрес төгел, Коръән дөрес төгел, харамнын тыелмыйдыр, ул җәмгыятем уже кяфер кешеләренә керәдер. Ошанмаган кешеләренә керә. Бар кайсы ата мин мөселман, ну кыямәт көненә ошанмый. Бар кайсы ата мин мөселман, фәрештәләргә ошанмый. Бар кайсы ата мин мөселман, Коръәнгә ошанмый. Иман баганаларына, ислам дине баганаларына ошанмагач, Син мусульман түгелсү. Һәм шулай әйтәсе килә, бар араларыбызда ике йөзле кешеләр. Бүген кәпәш кия, иртәгә кәпәшен сала. Бүген яулык кия, иртәгә яулыгын саладыр. Кеше дин өстеннән бар кайсы кешеләр көлеп тора. Я вата мин мәҗлестә барып ашадым гына. Я мин вата аетка килдем дә шуны белә тәмам. Үзе харам эчендә алар җәмиятем Аллаһ Тәгалә белә уни. Алар да динне аңгармаган, дин белемен алмаганнар һәм безгә хәзерге вакытта үзебезгә аңгарырга кирәк. Балаларга, энукаларга аңгартырга тиеш без. Нәрсә ул ислам дине?

Харамнан саклана, яхшы адәпле, холыклы итенә. Мусульман кеше шул кеше кайсы Аллаһ Тәләнен хакын беле, рукардәшенен хакын беле, ата-анасынын хакын беле, хатынынын, балаларын хакын беле, кешеләрнен хакын беле.

Без бит аерабыз, уйлый алабыз, нәрсә ул яхшы, нәрсә ул койту. Без беләбез, бу затны эшләсәк, безгә может бозыклык килергә. Бу затны эшләсәк, ул может безгә яхшылык килергә. И шуңа күрә Алла Субхану Тәгалә безгә нәрсә бирде? Акыл, фикерләргә. Вот адәге җәмгыяте 1100 ел элек ислам дине уже

Мәет көмүдән мәет көмүгә чикле. Шуңа күрә шулай гына торып җәмиятен булмый. Адәм баласы тиеш тулысынча иманны кабул итәргә. Тулысынча иманны кабул итмәсәң, бел, син җәннәтле булмассың. Үзенчә генә динне тотсаң, сиңа җәннәте юк. Потому что син Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәсе белә тормыйсың. Бакча кагыйдәләр атабыз бар. Шулай ук барлык правила дорожного движения. Син нарушать итсәң нишлисең? Сиңа җаза бар, штраф килә дир. Сине белә инспектор да риза түгел, бакчы нарушать итәсең, ул сине нишли туктата? И шуңа күрә җиңел чәгенә җәмиятем, теге, э, бу битне тотам, бу битне тотмыймын, бу кагидәне тотам, бу кагидәне инкар итәм, алай булмый. Диндә дә кирәк көч куярга. Без беләбез, һәрбер эшнең бар азабы. Вот пример гына хәзер

Суккач, киптерергә, аны иләргә кирәк, кайсысы әпәйгә ярый, кайсысы ярамый ди. Аннан соң ул милчәгә бара, милчәдә ничә кат үтәдер. Милчәдән соң онга әйләнә, оннан соң гына әпәй пешерелә. Әпәйне дә бакчет басарга кирәк, кабартырга кирәк, пишкә куярга кирәк.